Ma n'en traoù c'hoarier gengez, setu amañ o brenañ budog en-dro hag emaom o vont deuz dielfennañ or bartienn tennet eus Kib ar Bed. Setu Kib ar Bed a zo c'hoarvezet ar mare-mañ e bed an echedoù a zo o mell darvoud ker aze 'weler tout ar re zo kemer perzh ba'n darvoud-se. Beus zo kan eizh c'hoarier warn-ugent. a zo enskrivet evit ar c'hib-se hag ar pal gweled a rit un toullad anezhe hag e-touez ar re wellañ er bed ar re wellañ eus pep bro hag a-benn ar fin daou eus an tournamañtoù boaz lec'h ma vez c'hoariet ar memes niver a partiennoù gant an holl aze e vo skarzhet un hanter bep tro e pep rondenn betek ma ne chomfe nemet daou ha betek ma ne chomfe nemet unan erfin. Un tammig doare an tennis, ma karet. Ha, ha gaze neuze e ez eus touez ar re wellañ. Hein. kampion ar bed Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, e penn kentañ tout, Levon ar Ognon, Manmeillarov, Grichouk, Firouzja a zo bet unan a zo bet anvet gall, naturalizet gall n'eus ket pell zo, a zo orin Iran. hag tout ar re-se. setu lod o deus ranket dilezel abalamour d'ur c'hovid uh, reoù all a zo bet skarzhet touez ar re wellañ met lârin ket re doc'h evit ar poent. Uh, ma faot deoc'h heuliañ ar broadcast ha heuliañ partiennoù war-eeun e vez e c'hallit klikañ aze war live broadcast, c'hoariet vez setu div bartienn ha ma vez rampo, ma c'hoarvez da c'hoariañ bout rampo goude an div bartienn e c'hoariont reoù prim ha war-lerc'h reoù blitz betek ma vije trec'h unan hag a-skarzhe d'egile. Hag ar bartier o vont d'ezi elfennañ, n'eo ket bet c'hoariet gant c'hoarierien ken brudet-se. hemañ zo bet trec'h setu evit ar partien-se, ar paotr eus anvet Salinas eus bro Chile en deus c'hoariet din-me ober lezenn setu ur bartien vrav gant ar berzhioù a-leizh er rondenn gentañ. Setu trom koster e zu hag e krob enebour aze a zo live uhel gantañ ivez hein, daou vil pemp kant naontek ha tri-ugent a-enep Salinas a zo daou vil pemp kant pevarzek. setu mistri bras vez graet eus an dra-se hein, pa vez o renkat a-us da daou vil pemp kant en tu all da daou vil pemp kant. Setu e vez c'hoariet ur reti gant marc'hef-tri evit kregiñ gant ar re wenn. Ur bern traoù a c'haller ober ha nep an dra-se hein. Dibab a ra Salinas c'hoari ur sistem a a zo anvet ar semi-slaveg. Ha ha ha pal ar sistem-se o vezañ derc'hel ar pezh-gwirion e D-pemp, klask solutaat ar c'hreiz war ar c'harazennoù wenn ha diorren ar pezhioù tamm-tamm. Met ar fed kentoc'h ur sistem setu gorrek a-walc'h. met dedennus ur seurt. aze meur a zoare zo gant ar re wenn ivez, ar galloud arru, c'hoari, dpevar, ha klask transpoziñ en hor semi-slaveg. peotramant klask c'hoari betri diouzhtu, eskob Bedaou, ha diorren an eskob war vez kelenn hir. getri 'c'hallfe bezañ c'hoariet a-wechoù zoken. Setu aze n'eo ket an digoradur ar pep euh ar pep pouezusañ, setu e ran da vont un tammig un tammig bremor, Marse tri, E c'hwec'h, B tri, Defense E pevar, Eskob D c'hwec'h, D pevar, Kastelbin. ar rouanez Sedaw. Setu marteze n'eo ket anat an taol-se rouanez Sedaw, an dra zo c'hoariet evit gwariz ar marc'heg dija, daoust ma oa ket taget, ha gallout a ray diwezhatoc'h sikour da vountañ e pevar, hag ur wech bountet e pevar, e c'hallo an eskob marteze mont 'maez, setu se zo pezh 'vez gwelet 'wechoù. Ha setu, hag gant ar re zu, kudenn ar re zu benn ar fin, o zrubuilhañ e rankomp dieubiñ hemañ aze a zo chomet stanket a-dreñv chadenn ar pezhioù gwerin. Ha setu alies e ranker da mare c'hoari hep pemp peotramant c'hoari sep pemp evit ma c'hallfe hemañ mont maez mod pe vod hag ar re zu tagañ ar c'hreiz ivez. Marc'heg dezhaizh, eskob e daou, B-c'hwec'h, setu an doare all da ziorren an eskob, lak anezhañ e B-seiz ha war-lerc'h se pemp giz hon deus lâret evit digeriñ e vez kelenn dezhañ Kastelbin, eskob B-seiz, eskob B-daou. Ha rouanez Essex. Setu taolioù taolioù-kaer ha poellek evit ar poent gant, gant hor c'hoarier. Hein. Taolioù-se oa bet c'hoariet alies dija hein, gant ur bern c'hoarierien all. setu Tour A d'e-unan. A-raok klask debriñ traoù, hein, ne servijfe da netra debriñ re vuan aze. e klask kentoc'h ar re wenn implijout holl o fezhioù a-raok tagañ. Ce zo un dra a vez ne welan ket alies gant ur c'hoarierien hekregiñ. klask a ran tagañ gant ur pezh pe ziv met n'eo ket mod-se vez n'eo ket mod-se teuer-benn dre vras. Tour A dezhaizh, tour e-unan ha tour e eizh. Setu lec'hiet an tourioù war ar c'holonennoù zo o vont da zigeriñ. Ne servij da netra lakaat an tour e bed aes aze pa n'emañ ket o vont ar pezh-gwerin e bed o vont kuit. Padal ur wech ma vo eskemmet pezhioù en-kreiz aze, war-lerc'h E pemp lakaomp, pe war-lerc'h E pevar studier Ewen, e vo moaien d'an moaien d'an holl benn fin dieubiñ o zourioù ha neuze 'vo int lec'hiet mat. Eskob Efun Hag aze boaz e veze gwelet apartiennoù EPUM, D da BPUM, MART da BPUM. aze e c'haller debriñ gant gant an eskob. Ma ma tebrez gant ar rouanez e vez gourdrozet lamm pe so goude getri e c'hall just ar marc'heg ha klask ober un dagadenn dizoloet war ar rouanez gant an eskob, pezh n'eo ket gwall blijus, setu peurliesañ e vez tapet gant an eskob. Hag e vez krouet ur pezh gwerin a zo gwan amañ e D-pemp, uh, hag e vo klasket neuze eskemm ar pezhioù gant ar re wenn, uh, tra ma klasko re zu uh, sachañ deus o zu just war, ha mont da mont da dagañ, krouiñ krouiñ setu enepchañsoù evit tagañ pe klask eskemm o fezh-gwan. N'eo ket se zo bet graet neuze gant Salinas. Salinas n'eus ket gwell c'hoari sepem a zo ket mat all. Ha neuze war-lerc'h an nebeud eskemmoù en em gavomp gant an estrukturenn-se. Setu 'vo hor pezh gwerin Erhun, en-kreiz, war a golonende, anvet Isolani, alies en echedoù. Aze e ranker dibab gant ar Ewen gant petra emañ mont vont da zebriñ. ma tebrer gant ar pezh gwerin vez taget ur rouanez, ha ma vez debret gant ar marc'heg e vez miret ar pezh, setu an daou c'hall bezañ didennus. Hag neuze e oa bet c'hoariet Marc'heg Dab D-Pevar gant ar Ewen. pezh zo mat evidomp, evit ar re zu evit se, eo bremañ hon eus ar c'harrezennoù-se c'hallomp implijet. Ha deoc'h-c'hwi bremañ da lâret din n'eus netra a c'hallomp gounit diouzhtu, met penaos rafec'h-c'hwi evit ho derc'hel gant gant ho tagadenn, petra rafec'h? Ha se leuskel a ran pemp eilenned doc'h da brederiañ, da ehanañ ar video ma karet. Setu ar pezh 'neus dibabet ober Salinas a zo ur mont betek BP war gant eskob 'vit stankañ ar marc'heg. Se zo dedennus peogwir e lak aperioù gwenn diaes un tamm, ne ouion ket resis penaos 'n em dennañ hag e c'haller goude-se kreñvaat ar stankadenn-se en ur vont da EP war gant ar marc'heg. War-lerc'h e deut war gil ar marc'heg he daou aze evit difenn e gompagnon met benn ar fin oa ket an taol gwellañ. Gellet niche, daoust ma oa ket gwall aes da wellt, mont da F5 morse. O tagañ ar rouanez, fiñval a ra ar rouanez e S5, tours e-unan, marc'heg e bevar, aze gwell da rit, ur wech c'hoazh e stankit ar marc'heg Ma 'z a kuit e vo debret ur rouanez ha debret ha debret gant an tour erfin e se aes. Setu ne c'haller ket debriñ ar marc'heg ken aes ha se. Me ho un taol fallakra a zo gant ar re a zo gant ar re wenn o chemm bennak a se da zebriñ e-ges-aes 'vit evit dismantrañ penn-da-benn Kastell ar Rezul hag ur wech debret un dro E petra 'c'hallfe ober ar re wenn ma leusko an div eilenn deoc'h? Be c'halloit debriñ e pevar hag aze pezh cheñch-mik eo zo bec'h war ar roue a-drugarez d'an eskob. Ha setu e vije kollet ur rouanez war-lerc'h. Hon dagadenn dizoloet 'vez graet eus-se pa vez dizoloet tennet ar pezh a c'holoe ar veskell. Setu n'eus ket gwelloc'h ar re wenn Aze e c'hoari marc'h e edaou en-dro. Marc'h e bevar, evit ar re zu, Pouellek a oar get hon eus lâret. Hag aze n'eo ket aes kavout an taolioù-mat evit difenn. Met a fin, an taol-kaer a nijaran ket ur Ewen c'hoari e vije bet aberzhiñ ar rouanez, pezh n'eo ket un dra a reer alies. en echedoù. Ret eo vicher sur a-walc'h. Met pa ne vez ket kalz a draoù gwan en ur blegenn e c'haller alies aberzhiñ ar rouanez a-enep an tour hag an eskob pe a-enep Terfez. Aze just a-walc'h ez eo bet tapet Hopez ha ma vez tapet c'hoazh e pevar tour dap dezhaizh. Keuet a rit emañ difennet gant eskob setu c'haller-kaer debriñ ket rouanez Efif ha tour da b-6. A-benn ar fin e weler en eskemm ar rouanez o zo Terfez amañ hag an Terfez-se n'int ket ken fall-se setu n'eus pled ebet evit ar re zu. Sur 'oar n'viche ranket ober se ma n'vije gwelet petra vije digoueet kreiz ebet war-lerc'h. Met pezh zo digoueet neuze en deus graet Atri. Hag amañ penn-kentañ un heuliadenn perlezennoù, un heuliadenn ar berzhioù-kaer. Daoust hag-eñ e c'hallfe adkavout petra zo bet c'hoariet gant ar rezum a laoskan deoc'h pemp eilenn da ehanañ ar video adalek bremañ. Marc'had 'peus kavet setu 'm eus dibabet ar rezum aberzhiñ e F-daou. Poh! Pebezh taol souezhus! Aze ne oa ket o c'hortoz kement-mañ ar re wenn. Debret o deus e bep-pevar met petra 'nije c'hoarveet m'o dije dibabet ken aesañ tra debriñ ar marc'heg? Aze e weler ez eus ur batiri da lâret eo div bezh war memes linenn he laka gwazh war he tri ha setu e c'hall diouzhtu ar rouanez tapout he tri ha lakaat e nerzh war bras ur roue. roue eus ar endro egedaou hag amañ peseurt pezh e c'hallfen dont war jeu. An eskob ni a c'hallfe dont war jeu en ur c'hoari D-pevar ha digoriñ ar veskelenn vuntrus evit ar roue gwan. Roue F-unan, rouanez F3 Ronez Ge-Unan a-benn ar fin en em gav ar roue lammet erfin, lamm vo graet ur roue. Kar goude ronez H-Unan, roue F-daou, evel-just ne c'haller ket debriñ ar ronez pa oa bet difennet gant an eskob. Ronez dap H-daou bec'h roue F-Unan, an holl-se zo rediet. Ronez dap H-tri bec'h roue F-daou Hag evit echuiñ, Ronez Gedow, lamm d'ur roue. Setu tout ho pezh oa bet jedet en ur raok gant ar c'hoarier gant ur re zu. Setu ur wech gouelezh-se gant ar re wenn e oant uh, gwall nec'het ha neuze o deus dibabet non pas debriñ ar marc'heg met kentoc'h debriñ an eskob. Setu e-talc'h ar re zu da zebriñ Ashtri, bec'h, roue F-unan, debriñ etre, o c'hodrouz-lamm. Aze n'eus difenn mat ar re wenn en ur c'hoari rouanez F5 a c'hall kontrolliñ ar garrezell-mañ ha klask gourdroziñ an daou varc'h war an dro, peus na ket fall. Mareg F-c'hwec'h. Hag aze, benn-ar-fin, deus un toull-tra c'hoazh ne c'hall ket ar re wenn debriñ ar marc'heg eaje-tre giz ma soñjen ma vije debret e teufe ronez evtri bec'h, wreg e-unan ha marc'heg ge-pevar a zo dañjerus-bras kar ne c'haller ket kontrolliñ a raer ar garezenn F daou. a gever prest da c'hoari D-pevar 'vit dieubiñ ar veskelenn ha neuze reiñ lamm e H-unan. Aze nicheran ket ar re wenn, reiñ o rouanez 'vit en em donnañ. Goude marc'heg Efreer ez eus bet klasket skarzhañ rouanez gant eskob Sehunan. Hag aze, daoust hag-eñ e c'hallfer kavet peseurt taol-kaer c'hoazh zo bet kavet gant ar re zu e-lec'h fiñval o rouanez. Hañ, da reiñ ar respont. Setu n'eo ket rouanez Ge-Unan ma vije debret gant ar marc'heg marafet-se, n'eo ket rouanez F-daou kennebeut pa vo debret gant ar rouanez, me kentoc'h leuskel pep pezh da vezañ tapet hep na c'hallfe an enebour, n'eus tra bravoc'h e dije doù. Rouanez marc'heg me digarez G-pevar, neuze d'ober petra an taol-se? Dija ar marc'heg-se c'hall ket bout c'hall ket bout debret, c'hall ket bout tapet a-hend-all e vije graet lamm da roiñ diouzhtu e ev-daou. Ha war an dro all ma vez tapet Etri Mose, vin ket pell da zebriñ gant hemañ. Ha neuze euh, e vije graet lamm de roue amañ gant an, gant an daou varc'h, uh, pezh zo ral a-walc'h, stanket gant evezhioù. ma ne c'hall ket bezañ debret ar rouanez neuze zo bet c'hoariet tour d'e dri gantañ. Ha D pe var, hor wech c'hoazh, e laosker ar rouan- e laosker ar rouanez da vezañ debret en ur zieubiñ veskelenn an eskob. Setu pebezh taol-kaer. ne c'haller ket evel-just debriñ gant an eskob. Ar wech-mañ n'eche ket ar marc'heg a dapfe pa vije addebret. Met petra 'rafec'h neuze ma laoskan div eilenn-dor da ehanañ? Bremañ, pa vez digoret o veskelenn ha kontrollet get-daou e c'haller reiñ lamm gant martap H-daou, lamp d'ur roue, gant hanterfez. Setu patromoù patromoù roue a-walc'h a vez kavet war vartienn, pezh lak anezhi da vezañ didennus. Goude d'e pevar ez eus bet c'hoariet tour ed e-unan peadra marteze da laoskel plas d'ar roue met siwazh 'vo ket vo ket a-walc'h evit achapiñ tro ar re zu kavit an taol-kaer zo bet graet evit reiñ lamm d'ur roue. C'hoari a zo bet un taol rouanez. N'eo ket rouanez F daou, na rouanez F tri, na rouanez Dab dour, met rouanez G unan ya. roet ur rouanez debreg gant ar marc'heg ha war-lerc'h petra pal digeriñ ar golonenn-se neuze evit lemel digant ar roue ar garazenn e-unan war o paouez krouiñ hag aze omp zo deomp marc'heg da bastav lamm d'ar roue ne c'hall ket ken mont hag e-unan tapet ar garazenn get daou ha n'eus netra c'hall ober evit stankañ an drailh Setu o sapre partien, o sapre perlezenn, o ouzh perzh Salinas ha michañs e vo gwelet reoù all eus e berzh. da zerc'hel soñj a zo ba ar bartien an arberzh en deus graet e F daou aze. Se zo un tem a weler alies dreist-holl pa vez ur bern ur benn pejoù war an dablez ha pa'z eus bet graet ur bateri. Viklas distrujañ a reze gallout a reer aberzhiñ e evdaou pe aberzhiñ e gedri alies. Soñjet e c'hallit ivez aberzhiñ ar pezh gwerennet e pevar evit dieubiñ nerzh o eskob aze war ar veskellad. Ha setu gallout a rit laoskel evez- evezhiadennoù. Ken a hent da tro!